Ka niŋ wula bilichinnima yi ku ŋmɛ pɔhim zuɣusima wulana ti yaba Naa Mahammaru ŋun daa ni bi ku chɛ ma naai ka a faani naai? Di zuɣu a yi kana ti yuli ʒiɛman shɛli puuni ti ni be ŋɔ, di mali dabiɛm ka mali tɛha nti ninvuɣ so ŋun haŋkali niŋ din ziligi, amaa a haŋkali bi ziligi ni yɛri a shɛm ŋɔ din tooi niŋ ka yim bi nyɛli ka di nyɛ taali. Amaa di ku tooi pa taali. Bidɔɣu bi kpa talahi ti paai bia wumsibu, di ni kpa talahi. Dagbanli ka goli paɣ wum nyaɣisim, ka di zuɣu ka Dagbamba daa kpuɣiri paɣaba. Ti ni ninkura yɛli ti mi, Ni ka goli paɣ ŋun nyaɣisi zuɣu tahili ka di kpa talahi ni doo bo paɣa. A bola paɣa ni o yihira ninsawuni ka yi gba zaa zali zuliya. Di ni tooi niŋ ka yi sa ti gbara ka lahi ka yaa, ka bihi maa gba ni tooi niŋ wula, ka bɛ gba ni tooi yuli laa hal ka yi ti niŋ wula, ka yi gba ti faasiɣi. Tɔ di zuɣu bia wumsibu nyɛla talahi ti Dagban la puuni. A yi ku tooi wumsi bia, di ŋɔri ka bukaata ni a dɔɣi bia. Di zuɣu Dagban bi daa naan ku saɣi bo paɣa ti ninvuɣ so ŋun na ka haŋkali bee ninvuɣ so ŋun haŋkali bi ziligi. Sheela ban maŋmaŋ ti dihi tabili a hankali maa m-paai shɛm maa di bia, a ni tooi gbibi daadam, ka bɛ bo paɣa ti a ka gbibi a mini paɣa maa bɛ yɛn booni a ka yihi bɛ nini ka chɛ a mini paɣa maa. Dagbaŋ ni, wula ka bɛ gbibiri bia, bee wula ka bɛ wumsiri bia? Niriba pam pa ʒila ʒiɛmani o ni yɛn deei ku dɔɣi bia ka walim walim ti zaŋ o kpɛhi shikuru ka yuri o shikuru fees ka diri o bukunima ni o yɛlli kam wumsibu shee ka a pa zaŋ o niŋ maa. Ti ninkura yɛli timdi shikuru ŋuna, Aai! Di neerila bia nini, amaa di bi pahiri bia hankali, hankali din be a dundɔŋ puuni. Tɔdɔso, yan dem ba pira, di niŋ ka a mali bia, bipuɣimbila n-nyɛ o bee bidibila n-nyɛ o, o yi yi shikuru na miri ka a chɛ o jɛli shikuru maa, ka di pa kuli ʒimi yaa, shikuru maa m-paya n-wumsi bia maa ti nyini. A yi baŋ a, o sani ti be pɔhim zuɣu turi niriba, ka bɛ turi taba ni nyini ŋun dɔg o ŋɔ, amaa ka a di ka taali. A wo ninkura n-yɛl a ni tuui ka taali, amaa tuui o walli maa n-lee tahili ka bihi labi walli maa hal nti viɛbi ŋun tu a, a ni tooi ka taali, tɔ amaa a ni dɔɣi ka bi wumsi ma. zooshim di viɛri nyingoli n yɛrim ya jɛrigu ŋun bi mi ni yɛla taɣira. Dinzuɣu di viɛli Dagbanli puuni ka bihi bee ʒiya ka diri fiila, a ni wum ka shɛba yɛri yɛtɔɣa kara ka wumbu ka hee bia bi yɛri la, bia ŋun lee yɛli ŋ-ŋɔ maa ka o zi bizi ma ka a pun pili gobu maa ni yɛtɔɣa tula. Dinzuɣu ti shɛba beni, yɛtɔɣa shɛŋa beni din niŋ tom pam ni tooi yina ti zilli ŋɔ zuɣu, di bɔri din mi mi ka wula di ku tooi yina, bi pun nyɛhi li ti zilli li zuɣu. Dinzuɣu tinim bila mi din yɛri shɛm. M bi yɛn yɛli tinim ŋuna tinim bi tumdi taali bee tinim bi niŋdi yirim wumma viɛnyɛliŋga. N ti yɛli a ka a yɛn ti ni wula ti ni gahim mi bee ti ni yuliya ti maŋa ka ti gahim ti ni bilaŋ ka yirim uhm ka lala ka n yɛli a maa. N kuli bɔri ni a baŋ ni bia ka o dɔɣibu maa nyɛla wumsibu ŋɔ n-nyɛli. A bi niŋ shini ni a wumsi bia nyin di kpe bia dɔɣibu yɛla ʒiɛmani ŋɔ a ni tooi nyɛ so ka o na ni diri wumsibu amaa ka gba pun zaŋ so na dunia. Bo n-lee tahila a yɛlli maa na? Bɔzuɣu ka a ku nya ka bihi be tiŋpuuni suhira? Bɔzuɣu ka a ku nya ka bihi be tiŋpuuni suhira? Dundɔŋ ni ka bɛ yɛn wumsa nti chɛ ka a baŋ a ni hal nini kul kpɛma la dabisili zaɣ yiŋga o garam maa. Dinzuɣu hal a bi bol a biɛli dinzuɣu bɛ yɛn fi ba lala zuɣu. Di daa be Dagbani ni wumsa puuni ka bɛ furisi ti n wuhiri ti bɛ ni tiri jilima shɛm. Turom jilima Dagbani bi ti wuli pam. Ti yi yɛli yuli viɛnyɛla, a ni nya ka Dagbani bi ti wui jilima gari liɣiri. Saha shɛli ka a sahi ka daadam daa tiri jilima a mali zaashee. A daa mali liɣiri ka bi tiri jilima ban baɣ a ka a mini a liɣiri puuni. Dinzuɣu bia daa teesina ka ka bi tiri jilima. Bɛ yɛli ni bia maa ni o kala nyɛvili, o yɛn mali nyɛvili o ni chɛ li. Dinzuɣu m ba piri.